Толстовуков Михаил Семенович тыһыынча тоҕус сүүс отут икки сыллаахха олунньу сүүрбэ күнүгэр Мугудай нэһилиэгэр Мария Семеновна уонна Семен Прокопьевич Толстовуковтар дьиэ кэргэттэригэр маҥнайгы оҕонон төрөөбүтэ. Кини кэнниттэн икки быраата уонна балта төрөөбүттэрэ. Аҕалара колхоз төһүү үлэһитэ Семен Прокопьевич Аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэрии эрэннинэ ыарахан ыарыыга ыалдьан өлбүтэ. Ол кэнниттэн ийэлэрэ Мария Семеновна уһаабатаҕа. Тыһыынча тоҕус сүүс түөртэн биир сыл сайыныгар Аҕа дойду сэриитэ саҕаланан эр дьон доруобай өттө сэриигэ барбыттара. Тыылга аҥардас дьахталлар, оҕолор, оҕонньоттор, эмээхситтэр хааланнар, тулаайах оҕолору Мэхээлэлээҕи эһээлээх эбээлэрэ Прокопий Петрович уонна Ольга Тарасовна иит ылбыттара. Кыра Мэхээлэ уон сааһыттан улахан дьону кытары тэҥҥэ үлэлээн барбыта. Сайыны быһа ходуһаттан тахсыбакка үлэлиирэ. Кыһынын сүөһү тас үлэтигэр, сүөһү аһатыһан, балбах тасыһан, от тиэйсэн кыстыыра. Кини уон үс сааһыттан хайы-үйэҕэ улахан дьону кытта хайа баҕарар үлэҕэ тэҥҥэ үлэлэһэр буолбута Үлэһит да буолан уонна улахан дьону кытта олус аламаҕайдык кэпсэтэр, кими баҕарар кытта истиҥ сыһыаннаах буолан, дьоҥҥо-сэргэҕэ таптаппыта, Мэхээлэ оҕо диэн бары хайгыыллар, таптыыллар этэ. Ол миигин тоҕо эрэ кыра эрдэхпиттэн үрдээхтик өһөбүлүү көрөллөр этэ. Иннигинэн ол хайдах эрэ киһи Настроенията онтон кэлэр эбит уонна киһилэтэ ханна хамнаһа онтон таххар эбит. Киһи үтүө сыһыаныттан диэн. Онтон дьэ ол үлэлиргэ үөрэнэн үлэни хамнаһа кэнники кыайар буолан. Михаил Семенович сэрии ыар сыллара таайаннар кыайан үөрэммэтэҕэ. Инньэ гынан тыйыс оҕус үтүөтүн икки сылтан, тыйыс оҕус сүүс биэһин түөрт сыллаахха диэри оччотооҕу Сайдыы колхуоска производствоҕа үлэлээбитэ. Тыйыс оҕус сүүс биэһин түөрт сыллаахтан Сайдыы колхуоска сылгыһытынан анаабыттара. Тыйыс оҕус сүүс биэһин биэс биэһин сэттэ сылларга аармыйаҕа ытык иэһин толорбута. Аармыйаттан тыйыс оҕус биэһин сэттэ сыл күһүнүгэр кэлэн баран, тыйыс оҕус сүүс алты уон биир сылга диэри колхоз производствотыгар араас үлэлэргэ үлэлээбитэ. 1961 сыл кулун тутар ыйтан ыла сылгыһыт эппиэттээх үлэтигэр пенсияҕа тахсыар диэри 1900 сыл бүтүөр диэри барыта тохтоло суох сүүрбэ аҕыс сыл үлэлээбитэ. Михаил Семенович бу үлэлиир сылларыгар кулун деловой тахсыытын үрдэтэргэ улахан сылгыны тыыннаах иитиигэ үгүс сыратын биэрбитэ. Ол түмүгэ суох хаалбатаҕа. Сылгыга ураты ыарахан сылларга эрэ көрдөрүү мөлтөөн ылара уонна хас сыллата стабильнай үрдүк көрдөрүүнү ситиһэрэ. Ол түмүгэр, тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон биир сыллаахха маҥнайгы улахан наҕараадатын Саха СССР Верховнай Президиумун Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сыллаахха Үлэ Албан аатын үһүс степеннээх орденынан наҕараадаламмыта.

Пилевно үлэ диэки саҕарыйан барыыбыт. Онон бу хаманы пилен пиэрмэ тэрилиэтэ. Михаил Семенович баазатыгар. Пиленной пиэрмэ диэн ааманна. Сылгы пиэрмэтэ. Михаил Семенович бу ордук сылгы көһүҥҥэ түөр хаһалыгын быһаарыга, хаһан аһыырыгар ол семенотун быһаарыга наһаа улахан мындыр өйдөөх санаалаах үлэһит этэ. Онон хайа кэмҥэ, хайа сиргэ, хайа маршрутка сылгылары-хастарын аһатары эрдэттэн ону кини бэйэтэ былааннаан ол туохха этиллибит сирдэргэ саҕарытан аһатыыны кини тэрийэн сылгылары хайа баҕара сыл этэҥҥэ кыстатар этэ. Бу сэттэ уон аҕыс, сэттэ уон тоҕус, аҕыс уон сыллар ити кыстыктара сылгыга Уосанан бу сүрэхчэ үрүүнү кураан түспүтүнэн наһаа ыарахан балаһыанньа түбэспиттэрэ. Даже нах сүөһүнү аһатар кыаллыбат буолбута. Ыраах барыта оту ыраах сиртэн атын уустартан тиэйэн аҕалан ордук кыстыктанан уонна нуотура хүннүттэн тиэнэн олорбуппут. Ол кэмҥэ аатынан сылдьаннар, үсүө ньамчы үрэх талахтарын охторон хороон онно үөргэ охторон биэрэн сороҕон ньамчы өттүн аҕаланнар кыра сылгылыга сиэтэннэр онну кыстатар дьыллара эмиэ баар этэ. Иннэнэн бу сылгыны уонна мин биир олор бэлэтиибин туох сылгы структурата адьаматыгар улахан болхомтолорун уураллар этэ. Исписэлиистэргэ сырдаан сөп түбэһэллэр этэ. Тоҕо диэтэххэ, ити ыарахан дьылларга холобура биһи сопхуоспут ыксаан бу ахсынньыйга Тейдары Поголовну соппуһунна өлөрүн диэн приказ таһаарбыта дириэктэр. Ол кыһалҕаттан этэ. Ол мэлэх киһи эрэ таһаара курдук кыһалҕат этэ. Ол дьыл Михаил Семенович сэттэ он гектардар дэччимэ диэн матта чугас бааһына баар. Ол бааһына Хорутуллубакка хаалбыта күһүн ыһыллан баран, ону күһүн эрдэ сабан биспитэ. Онтуота буоллаана бии бэлэм сытар буолла. Сылгы киирбэт, туохтаан сүөһү мэчийбэт. Ону күһүнү быһа харабыллыыллар бары. Онно кэлэн да манны сүбэлэһэн бараммыт, бу тиийдэрбитин биһи өлөрбөппүт диэн. Сокуос представителигэр кэлэн олордоҕун этэн сүбэлэһэммит дьэ бу маны бу бааһына манна бааһына баар манна сатабыт диэммит туруорбуппут дэннэнэн ол туруораммыт ити ыарахан дьылларга структурабыт талдьамматаҕа мин хибилигин кинини кытта уон сыл управляющай быһыыны үлэлээбитим мин кэммэр үрдүк ситиһиилэрим баата иһитиспитэ мин эти Итиэннэ хаһаайыстыбаннай мындыр өйдөөх сылгыһыттар үлэһит дьон, үлэ ииппит дьоно, үлэҕэ уопутурбут, үлэҕэ эһэриллибит дьон өйдөрө-санаалара хайа ырааҕа көрөрүн сүрдээҕин сөҕө да санаабытым уонна оччотооҕу хаһан даҕаны олохтоох салалтаҕа кини миниэньэтигэр уопсай тылы була сатыыр сүрдээхтик өйдөөхтүк санаалаахтык үлэлээбиттэрэ оччотооҕу сылгыһыттар. Онон чэти лауреат буолуутугар уон сыллаах көрдөрүүтүн ылаллар. Сэттэ уон биир сылтан сэттэ уон тоҕус сыллааччы уон сыл чэти сыл. Сэттэ уон биистэн алҕын сылла сылга диилэр бары бары көрдөрүүтүн. Итиннэ туох кулун дьылой тахсыытын аҕа уон биир сыалай сэттэ дэһэтэй быһыан хитиспитэ ит оттотуна Италдахайдаах сытчылларга улахан ситиһи билигин олох да өн дьылларгытын кээн ылбаттар. Михаил Семенович сылгыһыттан үлэлиир кэмнэригэр ыраас хааннаах саха сылгытын иитиигэ, үчүгэй учуордах атыырдары булууга, сылгы хаанын булкуһуннарбат гына биэлэри талыыга, атыыр үөрдэрин сүүмэрдээһиҥҥэ үгүс сыратын биэрбитэ. Ол түмүгэр кини үлэлиир биригээдэтигэр Төлөй дириҥэр, чуолаан манна тэриллибит кини салайар звенотугар сылгыны иитиигэ племенной үлэ 1974 сылтан утумнаахтык тэриллибитэ. Эминэсэти сылгы хаанын уларытыы гиньяҥҥа дьа даласпыт киһи балаҕан диэти. Ол эме наада. Ол эме наада сылгы хүддэ дөбөннүк хаанныһар. Канан эме аймаҕа оҕото уруута түбэстэҕинэ ылгы кычаабытынан барар кычаабытынан барар иннинэн ол сылгы мэттөөбүтүнэн барар холобура сылгын түүтэ түүтэ өҥө түүтүттэн өҥөттөн көстөр түүтэ өҥө мөлтөөбүтүнэн барар бу айылгаҕа тон өлгө түүтүнэн

Аны көттөх көрдөхө кыра оҕус курдугунан мана сүрдээх Уна тулдах булан төрүөхтээх буолар. Ол иһин би Мерханскайын аға билибит. Ылгы үөскүүрэ диэн ханна миэстэтиттэн имэ тутулуктаах холобура Амма курда сиргэ сылгы Эрэйэ-суох бөрүстээх сирдэргэ өҥ-тот сирдэргэ кылгы эрэйэ-суох үөскүүр. Оттон биһи оройуоҥҥа сүрдээх эрэйдээх маннык суттар кэлэннэр кэлэннэр дьэ ол сотон биһиэхтэрин сөп. Онно дьэ ол сут эмиэ эрийэн киһини үөрэтэр. Туох да баһаамнык буол киһини эрэй үөрэтэр доҕор. Ити курдук сэрии сылын оҕото, төһө даҕаны тулаайах улааттар, оскуола паартатыгар олорор дьолу билбэтэр даҕаны, дьиҥнээх сахалыы майгытынан, олоххо дьулуурунан, үлэҕэ сатабылынан, оҕо Мэхээлэттэн Ысырыс государственнай бириэмэтин лауреата курдук үрдүк наҕараадаҕа тиийэ үлэтигэр ситиһиилэнэн, үтүө холобур буолар олоҕу олорбута. Кинини

Оҕолору ыччаттары иитэр сааспытыгар тиийэн, кинилэр оҕолор үстэ үчүгэйдик олороллорун туһугар биһи баҕарабыт үлэлииллэригэр уонна өссө эрэнэбит кинилэр олоҕу үстэ үчүгэйдик тутуохтара диэн.